ah yatoita hello ah izvi ndimai vadaira makaita wani mbuya mbuya maposa munodakara here ndoda kureketa nawo nini eh andinoda kureketa nawo nini naheadmaster vaende guru vatoende mushando kai danga ivai ari kufona ah ah vaende kuchilavha kutoilet one kuchimbuzi iyazve asi vatobat asi vatobatwawo ngeonini ngemayoka echando ariyo mazuva ano mundani muno munovhundusa chando chino chinovhundutsa onini chinoonini kuonini kukharudza onini meonini mindani ah ino hai ndinoda kureketa navo ndikatokata ngokuti jusi kati inozopera ndozoti vauya kudangani vatobatwa ndimo hatizivi kuti vanotora nguva yakadini varimo muchilava mutoilet mo ndikate kuti jusi kati inopera oho vatoguma ah, vashidzeiko foni ah, ndauwe ndauwe ndauwe mayangu mayangu ngara maposa ah, matoziva matozwa izwi hatirashindini ndini wemeneya ndini dziya masizi eya ndine chichemo sekuru ndine chichemo ndaitoti mwaende kumushando chichemo ndakaona vana vogotoka voguduka zuro madzinga mukati ndai motore mari ndikati iyazve sekuru zvadini zvapapo hatakamboreketa temu yapera tikati mitingi tikati iya vana vanombodzingirwei kuchikora ngekuti mari yefizi yemunotochaja inochajiwa ngekunhini yechikora ini yakatowandisa ngekuti hakuna maticha matatu ega anouye kuchikora eya maticha wava ndiri kuma extra lesson kwetinobhadhara zvemari pahindaneti pano ma munotipe mako homework akawanda ino anoda zvemari pane zvinodukuiswemo mufoni kuti uone kuende pahindaneti pana zvinoda zvemari eya eh, ndinoreketesa ndinoreketesa one nhima yangu ngara maposa ngekuti handina juice card ndati ndirekete ito yaya yaya imutoteerera muputane zvendinoreketa pana ngekuti ka Oh, imwe mwandiri matokorera kuenda kumushando ndabizwa ndiwo nini ndimbuya apo kwaya mutoendi kumushando nyamushi ndikatoti iyazve hemunotolovhawo nekumushando mweshe nematicha mulovha apa munodewo nini mama mari yakakwana iyo nini tineono kuri chikora chakabva kuboorwa zona uno mazuva ano tati vadarika mwoti kwai mwotode mari ah, imwe ndochega tikungurewo ndakabhuya nini onini mitingi yatakaita yemushongano watakaita timu yaperaya tikaungana tikareketa tikati headmaster wei onini tibetsereiwo mutemo onini mutendeserewo zvichemo dera iyo kuna akuru akuru maminista oyo education arimo muchipingo mueducation muna tiri kure tunawo isusu i muri padhuze navo pe eya yaya ipurutana yaya ndereketa munozoonhi yanyapera asi munenge mazvizwa zvendinenge ndareketa ndikati inini paya paya ndakabuya tikati mutionini zvichemo zvedu ngazviendewo mberi kuti tinochema uno mari hatina mumakanyi mabuya tiri arombo anditi fizi yakawandisa mari yefizi ine ngekuti maticha akutori naawo uchikora aafundisi anditi mwazviona tikati vamwe vatibetsere ngokuti ndo muri kudhuze navo iyo isu tinoaziva here vamaminista avo zveshe anditi inomudzinga zvevana ah, ee handisi kudakara handisi aa handisi kuganyapi ndati nini munongozviziva here zvichaitika ngokuti muchapedzisira paya zvikora zvatozovharwa ngokuti hazvichashandi ngokuti vana kumba yende kobhadhari kugare pamabhenji nepamadesiki avanenge vakachitsamira veinyora ndoona ngati ndozvavanotobhadhare mari dzinesi eya inovarekere henyu vauye vagare ngokuti unono tinotosara kuti ndochaiwa ngomututu kumakanyi uno vana vaende kuzvikora hino mumadzingazve

hello a ah, vakata tiizvazvo tiizvazvo handizi kushaisha kureketa iyazve chirandu mweya mwakave mapapa mweya ya a ah, ndavatukai